So Ghanafoɔ a mohwɛ me, mema obi biara akwaaba de ba sunsum mu dwumadie so? Mpɛn pii a metaa ka kyerɛ wo sɛ sunsum mu dwumadie yɛ dwumadie bi a ɛyɛ adeɛ a ahinta wo akyɛ. ɛne yɛde rebrɛ woɔ. Aha no wonyɛ kɔmfoɔ a waben anaa wonyɛ obi a waben a sunsum dwumadie no ɛntrae sɛ ɔbɛba so, na yɛn koraa yɛngye wo ntom. Enti na ɛnnɛ da yi yɛatutu yɛn anammɔn aba su ho amanhyia hanom aba abɛhu ɔbaa hemma fɛfɛɛfɛ a ɔte n'ahengua mu. Saa berɛ yi yɛne no bɛba abɛtena ase adi nkɔmmɔ, abisa no ɔkwan a ɔfa so a ɔyɛ n'adwuma, ne din ne baabi a ɔwɔ ɛne ne din asekyerɛ. Saa berɛ yi ɔbaa hemma yɛ mo akwaaba de ba sunsum dwumadie so.
Joe Ɔbaahemaa saa bere yi ɛɛ, mɛpɛ sɛ me ne Ghana manmma nyinaa ɛbɛhu wo din ne baabi a wowɔ.
Ahwɛfoɔ a ɛhwɛ me, me din de Nana Chief Agba, me wɔ Suhum, Amanhyia School Junction. Joe, wo din de Chief Agba, wo wɔ Amanhyia School Junction. Joe, ɛɛ na saa bere yi na na ɛɛ. Mɛte aseɛ na Ghana man nso a anaa obi bia a ɔhwɛ me nso bɛte aseɛ a mepakyɛw yɛka chief agba chief agba obi wɔ hɔnom a ɛyɛ wo gya din anaa wo nana bi na ɛde too wo anaa sɛ yɛwoo no kyɛ sɛ anaa ɛyɛ motie bi mepakyɛw deɛ meka nso ate aseɛ nti mɛpɛ sɛ wobɛkyerɛkyerɛ din no ase na yɛhu edin no chief agba no yɛate aseɛ yie. Chief agba din no a ɛwɔ me ɛkita me no ɛyɛ me nananom bosom a wɔde gyaa me no edin no. Wo nananom bosom a wɔde gyaa wo din no nti, na bosom no de akɔyɛ sɛ ɛyɛ mo asɛdeɛ, ɛfiri mo ase nti, wo nana na na ɛkɔm. Oh, wow! Wɔwoo me de too bosom no mu. Yɛ, yɛde wo too mu, ɛna na saa adeɛ du twam. Ɛna Ghana mama a mohwɛ me, sei na Chief Agba ɛɛse o, wɔse bosom no deɛ yɛwoo no too mu, wote hɔnom reyɛ dɛn? Ɛdeɛn na wote hɔnom reyɛ? Bɔ mmɔden ara na tutu anammɔn, Na bra suhum amanhyia hanom, na wo haw ti nyinaa ɛbɛyɛ dɛn? Ebetwa. Saa bere yi, ɛɛ, ɔbaa hemmaa, saa bere yi yɛbɛkɔ nnwuma a woyɛ wɔ w'asoɛe. Yɛka nnwuma a, nnwuma bɛn saa na wodae no adi wɔ w'asoɛe? Yoo, PRO, meda ase. Ghanafo ne ahwɛhwɛ, ahwɛfo a ɛhwɛ me adwuma no de, meyɛ paa, mebɔ mmɔden wɔ adwuma no mu paa, esiane sɛ bosom no faa me no, ɛnyɛ nnɛ na mede yɛ adwuma. Akwantuo na wopɛ, wobaa, mɛyɛ ama wo. aware mu nsɛm mɛyɛ ama wo. Me, akwantu biribiara meyɛ ho adwuma, mebɔ mmɔden wɔ ho paa. Ɛsiane sɛ wiase a yɛwɔ yi, obi wɔ hɔnom a ne fi, ontu kwan. Woba na me, meyɛ adwuma no mu a, mɛyɛ nhwehwɛmu ama ahwɛ sɛ wo fi, akwantu wɔ mu anaa akwantu nnim. Sɛ mehwɛ nso na akwantu nnim nso a, ɛwɔ nea mɛyɛ ama wo, wubetu kwan. W'aware nso na ɛnkɔ yie a, woba a, mɛyɛ ho adwuma ma wubehu sɛ aware no, ɛbɛba, ɛbɛyɛ fɛfɛɛfɛ Nti meyɛ adwuma de meyɛ adwuma biaa sunsum adwuma wo yare kyerɛ sɛ ɛtwerɛ yareɛ na ɛwɔ wo ho wo ntɔ ogya mu nkwa na wode ba ma sɔyɛ a mɛyɛ ama mɛte ama wo sɛ tɛ sunsum yare biaa wode ba na ɛsɛ sɛ mede ahaban na ɛka wo nso a mede ahaban no bɛka wo na mede ayɛ adwuma no de ama wo ɛba sika afaa mu nso deɛ a wonni problem meyɛ ho adwuma yes ɛɛ eh, eh, wei pocket no dry no nfo deɛ yɛ mane ketewa bi a meyɛ wɔ m'asɔneɛ so. Obi wɔ hɔnom a, ne fie a ɔwɔ mu no, sika a yedi sika, ebi nni wɔn fi. Da biara wodi hia, da biara wodi hia. Sikasɛm ho ayɛ den. Wode ba me Nana Chief Agbamaso nea so a, ɛma woayɛ yie prɛko pɛ. Te PR adwuma no de, bɔ ho mmɔden paa. Yoo Ghana mama wei deɛ mo ara mo aso mu a yɛse kaa kum yɛgyina kwakuo anum mo ara mo hwɛ sɛdeɛ Ɔkɔmfo ba ɛkasa no a ɛɛ na n'ani abere yie. Ɔno deɛ yɛ bɛkɔ Buronya mu saa deɛ ɔno deɛ anibere no deɛ yɛ sɛ ɛne wɔne bere nsɔ gya nanso anibere wei deɛ asɔ gya yie ɛɛ nti bɔ mmɔden no tutu anamɔn wo a wote yarewa no ɔbobɔ so no wote yareɛ no ɔbobɔ so ɔsɛ adwuma no dɛn Yareɛ ne dɛn? Yadeɛ bi a ɛtete wei di wo nya. Bɔ mmɔden de tutu anammɔn brɛ su ho amanhyia. Wo deɛ fa kaa, baabi biara a wɔ biara bɔ mmɔden ara fa kaa brɛ su ho amanhyia. Si fi kaa anim na wofrɛ Nana a, Nana bɛyɛ dɛn? Ɛbɛgye wo so. Nana saa bere ɛɛ, yɛmbobɔ nnoɔma no so mmaako mmaako mmaako sɛ ɛbɛyɛ obi wɔ hɔnom a ɔte nkyɛn a ɔbɛhu ne yareɛ ano kwan. Ɛɛ, yɛmfa mfiri sika so. Sika, yɛwɔ sika ahodoɔ bebree wɔ hɔnom.

Anaa ada sɛ gene koraa a mɛtumi de ayɛ adwuma no ama wo. Me pa kyɛw eh Shinap deɛ eh. Shinap nso me tumi de yɛ adwuma nsɛ biara ɛyɛ wei biara no. Wo tumi de yɛ adwuma. Ɛna na wei deɛ ɔte hɔ nom ɔyɛ dɛn? Bɔ mmɔden aah. Ɔse tɔ pass kɛkɛ, wallet kɛkɛ na fa nsa no ka ho, whisky, 8pm, Shinap ne nyinaa ɔgye. Nana deɛ ɔwɔ nsɛm o, ɔno ɔba ma yɛn. Nana yɛnkɔ eh me fa sɛ double money, double money. Yɛka dɔbo ma no, obi wɔ hɔnom a, mfa nsɛ me ankasa me pɛ sei, ebia mekita one cedi anaa two cedi, mepɛ sɛ ɛdɔɔso anaa ebi bɛka ho. Ɛno no, mewɔ akwanya sɛ mɛtumi abɔ w'asoɛeɛ so na wo nso wowɔ akwanya sɛ wobɛboa me anaa? Ɛno de, menyɛ ho adwuma. Ɛno deɛ wonyɛ.
Daabi. Dɔbo ma no deɛ wonyɛ. Menyɛ ho adwuma. Oh, Nana woka nokorɛ. Nana obi a mekɔ hyia no ɔno deɛ ɔno deɛ ɔse bibia ɔyɛ nso yɛkɔ hwɛ mu koraa na double money no ɔnyɛ nso wo deɛ wama yɛate aseɛ sɛ ɛno deɛ wonyɛ dɛn wonyɛ ɛna yɛmfa mfiri ɛɛ mefa nsɛ sɛ wopɛ sika sika deɛ di dwa ɛɛ anaa promotion. promotion ebia mewɔ adwuma mu na ebia promotion bi ato me anaa mepɛ sɛ ɛto me ma yayayaya adeɛ no nyɛ dɛn ɛnto me da a, ɔkwan bɛn so na mɛfa so anaa sɛ meba w'aso yi a wobɛtumi aboa me anaa? PRO, Mɛtumi aboa wo Doctor. Wobɛtumi aboa me ama promotion no aba? Ɛyɛ ampa, mɛtumi aboa wo paa. Ok, na wote hɔ nom reyɛ dɛn? Hwɛ, ɔse ɔbɛtumi aboa wo sɛ wowɔ adwuma mu wopɛ promotion Baabi biara a obi a ɔpɛ promotion, woyɛ polisini, sogyani, fire serviceni, na wopɛ promotion nko ara wɔ w'adwuma mu nko ara, bɔ mmɔden ara na tutu anammɔn na bra. Number no na egu aseɛ hɔnom. Fa number no frɛ no anaa. Ɔwɔ sum mu ama nhyia ha yi ara. Ɛhefa na awɔ? Koforidua anaa awɔ? Ɛhe? Anaa ne mpɔtam? Fa car na bra sum mu ama nhyia ha Nana bɛgye wo so. Nana nyɛ obi a wofrɛ no a na wama ne ba bi afa. Ɔno ara gyina mu. Sɛdeɛ nnɛ woahu no live wɔ hanom no, wobɛsan ahu no live sɛ ɔne wo rekasa. a ɔnyɛ wo basabasa. Fa kar no bra Sumu Amanhyiam na n'abɛyɛ dɛn? Ɛbɛgye wo so. Nana saa bere yi ɛ, yɛmmɔ hwii na bere nni hɔ mma ɔdasani. Yɛnkɔ awaresɛm. Yɛka aware a, abusua bi wɔ hɔnom a yɛsɛ wɔn nware. Nti abusua no a, saa abusua no a wɔn nware no, anyɛ biara awareɛ no wobɛtumi ayɛ ama ayɛ yie. Ɛɛ, mɛtumi ayɛ ama no ayɛ yie. Saa. Ɛwɔ aseɛ a. Meyɛ paa, ɛno koraa deɛ meyɛ ho adwuma koraa. Eye paa, ɛsiane sɛ te sɛ wiase no a yɛwɔ mu no, mmarima no bi wɔ hɔnom a, wobɛbɔ wɔn na wode wɔn ayɛ adwuma, ayɛ biribi awie no, afei ansa na woahu ɔbaa foforo, na edu kwaseabu na ɛyɛ a wɔde ba. Nti
ɛno de, mebɔ ho mmɔden, woba a, mɛyɛ biribiara, even sɛ nipa ko no mpo na sɛ ɔno nso sɛ ne mu yɛ den koraa a, mɛkyerɛ no sɛ me me mu yɛ den sɛɛ no. A wobɛte ne tɛ. Mɛte ne tɛ. Awaleɛ no deɛ, wote ne tɛ. Nti ɛyɛ me ade ketewa bi. Ma me, ma memfa wei, wei hia me. In fact obi aware ten years ten years ni awareɛ na asɛ ɛnɛ bɛyɛ dɛ adeɛ kye a ɛnyɛ dɛ nti akɔ bisi basaa ɛno sa saa nipa no a waware ɔno waware dada o ɛna awareɛ no ɛyɛ sei ɛno nso saa nipa no ɔwɔ ho kwan sɛ ɔtumi ba waso yɛ a. Ɔtumi ba ebi wɔ hɔ a me kɛn na ɛfi ɔbaa no fi.

Obi ntumi nware ne tamfo. A kɔm ne nkyiri gu. Hugh Nana yɛbɛda wo ase wama yɛate aseɛ sɛ akwantuo ɛnyɛ obiara na ɛsɛ fata sɛ ɔtu kwan ampa Ghanafoɔ ɛda wo ase Nana yɛmmɔ hwii ne yɛnkɔ san kɔfa ahɔhoɔ yɛnkyi sikasɛm no sikasɛm no wahu sɛ Ghana man sika di yɛnya

Meyɛɛ instant, gyina hɔ gyina ara, wobaa sisii ara na meyɛɛ ma wo na wode kɔɔ fie, sisii ara, meyɛɛ no ho adwuma. Ansa na mesan yɛ, obi wɔ hɔ a ɔbaa a ɔpɛ watch, ɛno nso meyɛ ho adwuma. Obi wɔ hɔ a ɔbaa a ɔsɛ ɔpɛ sɛ ɔbɛyi ne ti sakora, ɛno nso meyɛ ho adwuma. Ɛɛɛɛ mepakyɛ me ba o, watch no deɛ no ɛɛɛ ɔkwan bɛn na ɔbɛtɔ watch no aba anaase wo ankasa na wobɛyɛ? Black mpɛ sɛ mehu nkyekye no. Ok ɔba a ɔbɛtɔ gold watch na ɔde aba na mede ayɛ sika no ho adwuma no de ayɛ dɛn de ama no.
Obi nso wɔ hɔnom a ɔpɛ sɛ ɔbɛyi ne ti sakora na ɔde bɛyɛ sika no ho adwuma ɛno nso meyɛ. Kyerɛ sɛ sika ahodoɔ no yɛwɔ yɛwɔ kwan so bebree a yɛde yɛ sikasɛm no ho adwuma. Yoo Nana yɛbɛda wo ase. Nana kyerɛkyerɛ mu, ɔse ɔkwan ano deɛ ɔkwan ahodoɔ bebree a ɔbɛfa so ɔbɛboa ne sikasɛm. Nana yɛnhwɛ saa bio o. Eh, ɛne sɛ, eh, wohu, yɛn, yɛn Namafoɔ no a aba no, Boy Voice yi aba yi, eh, Fraud ho asɛm na yɛreka yi. Saa.
Obi wɔ hɔnom a, obi wɔ hɔnom a, ɔne Oburoni no akasa ara bɛyɛ so many years, nanso akɔyɛ sɛ Oburoni no, ɔntumi nyɛ Fraud no. Boys no aba seesei no, woahu. Nea ɛhia ara ne sɛ wobɛnya Oburoni no picture na wode aba. picture ne kɛkɛ. Obroni ne picture ne kɛkɛ pɛ na wode me hia na fa bra. Sika no wontumi ndi. Kyerɛ sɛ wo ɛbɛboro adwene ne nteaseɛ so because me ankasa na meyɛɛ sɛ adwuma wei na nka meyɛɛ sɛ anka menyɛ menyɛ bio. Ɔsan ne sɛ akɔmfo no aba bebree gu TV no so bebree wode tu hɔ a na wei wɔ ha. Azaa nko ara na wayɛ amanfo. By sɛ na meyɛ adwuma ma amanfo amanfo hu sɛ ah Nana obi wɔ hɔ na wafrɛ me Nana mede me nipa yi aba o me sɛ ebi wɔ hɔ a matu kwan. Esiane sɛ ɛbae sɛ na ɛsɛ sɛ wɔfrɛ me na wɔyɛ no me so meba na awɛmfo ahu sɛ Nana Chief Agba wasan aba bio nti na masan aba bio no ka meyɛɛ sɛ megyae because te sɛ kɔmfo adwuma obi wɔ hɔ a adzaa ne nneɛma nneɛma no adɔɔso na wɔde sɛɛ yɛ adwuma. Nana yɛbɛda wo ase mehwɛ sɛdeɛ wa heati no a kyerɛ sɛ ɛboro adwene ne nteaseɛ nso wo din ne wo honam sɛ. Yoo Nana saa berɛ yi akasa pii akyɛ yɛsan wɔ anomaa nso kyɛ wɔ dua so wɔ Deboɔ.

nti na na ɛrebɛma biribi aba mu deɛ a na wote hɔ nom reyɛ dɛn? Ɛɛ, ɔtumi ma nsu, nsu a adwo, ɛhuru a na wote hɔ reyɛ dɛn? Bɔ mmɔden ara ne tutu anamɔn no brɛ no anaso ɛɛ, ɔwɔ su ho amanhyia ha yi ara. Fa kaa, baabi biara a ɛwɔ biara bɔ mmɔden ara ne fa kaa na brɛ su ho amanhyia. Ɛɛ, number no na ɛgu ɛɛ, phone no ase no. Number no ɛgu kasamfonin no ase.

Nana. Wei kò yɛ ade ketewa bi o. Nana ɔte hɔ yɛ dɛ.
Wei. Dɛ na ɔte hɔ yɛ. Hwɛ bɔ mmɔden a ne fa kaa. Wei mpo deɛ ɛnyɛ sika.
Brasum amanhyia. Wei ɛnyɛ sika.
Brasum amanhyia yi a. Wote hɔ ma ohia adokoro. Ohia adokoro. Yareɛ yareɛ wonya sika ɛnfa ntɔ aduro mpo ɛnyɛ dɛ ɛnnom. Bɔ mmɔden a ne fa kaa. Brasum amanhyia ha nom. Ɛɛ bra na nana bɛgye wo so.

mekɔ so aka kyerɛ wo sɛ wote fie dɛn na woyɛ peke namba no na frɛ nana ɔbɛgye wo so sɛ ɛyareɛ na ɛda wo so ɔhaw bi a ɛda wo so no sikasɛm na ɛda wo so wo te ɔbobɔ yareɛ no nyinaa kyerɛ o ɔbobɔ ɔkwan a ɔfaa so a ɔyɛɛ ne sika nyinaa ayɛ dɛn ɛkyerɛ o bɔ mmɔden ara na peke nana namba no na frɛ nana ɔwɔ sumu amanhyia ha yi ara baabi biara ɔwɔ biara no ɔbɛba bɔ mmɔden ara na fa namba no brɛ sumu amanhyia nana adeɛ a nana tumi yɛ no ɛbrɛ adwene ne nteaseɛ so hwɛ sɛ kukua hwee nnim wama no ada ne sika hwɛ sika nko ɛgu hɔ nom wo te a na sika ɛdokoro wo te a na ohia ɛdokoro wo te a yareɛ bi ɛdokoro bɔ mmɔden ara na fa nana namba no

Wobɛtumi koraa di, di na wɔhu ahwɛfo ho sɛ wodi ahwele nyɛ wo. Di, wodi, di na ahwɛfo ho sɛ ɛnyɛ agoru na medi wɔ m'asɔneɛ so. Woba m'asɔneɛ so a, wobɛhu sɛ yes, Nana ayɛ adwuma no de ama wo. Hwɛ,
Nana Moapiafo, kyea me, woayɛ ade. Woatumi de kukuo wei ayi sika a ɛnte sɛɛ, asan atumi de anoa kosua mono ama aba yi. Hɛɛ, wote hɔ, dɛn na woreyɛ? Wote hɔ, dɛn na woreyɛ? Ama yareɛ, ɔhaw, amaneɛ ɛredokoro wo. Bɔ mmɔden ara na fa kaa Brɛsu mu amanhyia. Number na egu screen no ase no, ɛntra mma yareɛ bi nni wo nya. Hwɛ Buronya na ɛba no o, wo bɛ yare deɛ gye Buronya, ɛno deɛ Nana se daabi ɔn pɛ. Bɔ mmɔden ara frɛ Nana na Nana ɛngye wo so. Na mmom Nana, sika yi a wo yii yɛ yi, sika a wo yie, wa yɛ ade nanso so no, me me ho nsisi me ho so.

Nana Ɛda, Ɛda, Nana Ɛda kasa mbrɛ yɛkɔ, yɛkɔ, yɛkɔ no sisi a, atiefoɔ, yɛkɔtoa so. Yo, atiefoɔ na ahwɛfoɔ a mohwɛ no, saa afei na bɛ kasa afidie no ato anom a, na me ne Nana ɛretwetwe nkɔmmɔ wɔ dua no ase, na meka kyerɛɛ Nana sɛ mepɛ sika kuduo because aduro yɛ, mepɛ sɛ me ho yɛ den. Wei deɛ Nana, ɛm sɛ meba no, meduu ha yi a na mefaa

na makata sɛ ɛdɔdwe nana nie sɛ wotewa no na biribi haw amanneɛ bi haw dɛn na wopɛ bɔmmɔden ara to nsa berɛ nana ɛɛ nana wohoɔ bɛba

Nana, hwɛ deɛ n'atini yɛ fɛ. Hwɛ, hwɛ. Wei na yɛfrɛ no sika, wofrɛ sika a, sika nie. Hwɛ, Nana, mo a piafo kyea no. Nana, na sika yi a woayi, mepɛ sɛ me ne Ghana mmaa ne atiefo ate wo ase a, sika yi a woayi, nsunsuansoɔ biara nni so sɛ obi obi wɔ hɔ nom ɔfa bi di anaasɛ me no koraa megyina a mefa bi na mekɔdi a mennya nsunsuansoɔ biara. Sɛ ɛba a, meka kyerɛ wo sɛ mebeyi ama wo na wode akɔdi Christmas. Sɛ wodi Buronya wei nsusuanso biara nni so. Sɛ obi tumi ka kyerɛ wo sɛ, Mikogye sika wɔ Nana hɔ a, ɔde mogya nipa anaa ka nipa ko no sɛ ɔboa me ne sɛ nipa ko no boa me, mefa mogya nyɛ m'adwuma o, woba a, mɛfrɛ wo kra. Sɛnea madi kan ka kyerɛɛ wo, mɛfrɛ wo kra. Mahwɛ nea wo kra no pɛ na mede ayɛ adwuma no ama wo. Nana, me ho adwiri me. Wote hɔ, woreyɛ dɛn? Hwɛ, hwɛ deɛ mɛtumi yɛ, hwɛ, hwɛ, hwɛ.
Wɔ kɔ afa kɔ bea tɔ firi. Hwɛ, dɛn na wote wɔ wo yɛ? Wakɔdi buro nyɛ. Wote wɔ wama ohia, ɔhaw, ahodoɔ. Bɔ mmɔden ara fa Nana namba no na egu screen no anim. Nana wɔ suhum ama nhyia ha yi ara. Ɛnkyerɛ fie mu ohia ɛne koro, amaneɛ ɛne koro. Sɛ ɛyɛ adwuma na wopɛ, dɛn na wopɛ a wobɛtena hɔnom ama ohia ne ɔhaw adokoro? Ɛne sɛ akwantuo, akwantuo. Bɔ mmɔden ara na frɛ Nana. Nana number no gu screen no so. Wei de Nana eh, yɛnsan mmra yɛn yɛn kasa yi so. Yɛpɛ sɛ wokyerɛkyerɛ baabi a wowɔ, baabi a wowɔ, wo din. Sɛ na mede kae na mewɔ sukuu a mangya Johnson, Sa. sukuu Johnson hɔ no, wode wo si wɔ hɔ na wofrɛ me number no a, mɛma me mma no abɛfa wo wɔ hɔ no. Sa.

Ɛyɛ me sɛ ɛyɛ saa abɔfra horow yi nti. Mepɛ sɛ mibisa wo, ɛtɔ bɛn na wowɔ, na woyɛ dɛn ni? Yoo, me meyɛ anwonani.
Woyɛ anwonani? Mpakyɛw, anwona kurow bɛn so na wufi?
Volta. Volta, ɛhɛn, wohu sɛ Volta no yɛ ɔ, yɛ baabi a kakyire ne adeade ne deɛ ɛkeka ka ho, ɛhefa pɔtee na wowɔ? Volta, bea a mewɔ no wɔn o, mintumi nntena afidie yi so. Ɛnkyerɛ wo sɛ me fua me, ɛnkyerɛ wo koraa a wo renhu, anaa obi koraa a ɔrenhu. Baabi a wobɛhu ne baabi a meyɛ m'adwuma, nti ɛhɔ no na mɛkyerɛ wo. Wo ba a, woabɛhu me wɔ hɔ. Wo ba nso ayɛ me kuromni a, me ne wo bɛka kurom kasa, na makyerɛ no sɛnea, baabi a mefi, anaa sei ne sei. Nso de, nea mɛka akyerɛ wo ara ne sɛ, ahwɛfo, wɔfrɛ Nana Chief Agba, Nana Chief, ɔbɛboa no. Hyew!
Ɛɛ, ahwɛfo a wɔhwɛ yɛn, hwɛ deɛ Nana atumi ayɛ! Hwɛ ne nnwuma! Ne nsa ano nnwuma yɛ den, ɛyɛ nwanwa! Hwɛ ne nsa ano nnwuma! Hwɛ deɛ ɛyɛ wɔ dua ase, na hwɛ sɛdeɛ yɛasan ayɛ wɔ ha no. Kyerɛ sɛ, ɛnkura adwene ne nteaseɛ so. Fa Nana nɔmba no, sum ma bɛhyia ha yi ara o. Bɔ mmɔden ara bɛfa Nana nɔmba no sɛ wobɛbɔ no. Sa.

Bosoom na ɛte me mu no, ɛno deɛ kyerɛ me nea mebɛtumi ayɛ, wahu, nti adwuma no deɛ, m'adwuma deɛ, meyɛ, woba na meyɛ adwuma no ma wo a, problem bi nie, boa na wobɛka, obi tumi ma me customers ma mehu sɛ yes, adwuma no a meyɛ no, n'ani gye ho. Nana yɛbɛda wo ase.
Menkɔ so abɔ Nana mu dawuro akyerɛ wo. Mese fa Nana number no na ɛwɔ screen no soɔ no. Ɛntwɛn ma ɔnka se mehuu yɛ ansa.

Kyerɛ sɛ tumi no a me wɔ no, ɛnkyerɛ sɛ wei me ntumi nyɛ wei anaa wei, because me gye me tumi no a me wɔ no me gye no di. Te awɛfo, wɔn wɔn bra na Chief Agbo a, sɛ ɔyɛ, me mɛ boa wɔn, kyerɛ sɛ sikasɛm, awareɛ, biribi biara, adwuma na ɛnkɔ so, wo ba me nkyɛn a, me frɛ, me me nyɛ m'adwuma no koraa, wo ba a, mɛ frɛ, ɛhia sɛ me guare wo ansa na, me hu adekode a mɛ yɛ ama wo no, mɛ guare ama wo. Ansa na mema woayɛ nea mɛyɛ ama wo. Nti me m'atu m'ade. Nti na da biara mapepa m'asɔneɛ so a amanfo gu hɔ bebree. Esiane nokware a midi ma me bosom no nti, amanfo gu hɔ bebree. Nana yɛfa yɛ ntwam yɛdeɛ bɛda w'ano ase sɛ obi pɛ ahoɔden aduro ahoɔden aduro ɛndeɛ ntɔkwa tɔkwa pupo pupo So wate aseɛ? Ɛno nso so ɛno Ahoɔden aduro no wɔ mu. Sa.
Obi wɔ hɔnom a, ɔpɛ sɛ ɔbɛmene ade no ato ne Ato yam. ne yam. Obi nso wɔ hɔ a, ɔpɛ sɛ yɛde nhaban, obi wɔ ha a, ɔwo akwadaa no nnɛɛnnɛ a, ɔbɛguare ne ahoɔdenduro. Me woba me nkyɛn na, Nana, boa me, mepɛ sɛ meba abɛwo anaasɛ mepɛ ahoɔden aduro no a, woba a, mɛkyerɛ wo. Mewɔ nnuro no bebree wɔ hɔ. Mɛkyerɛ ahoɔden aduro no, sei na ɛtumi yɛ, sei, wei ne wei na ɛtumi yɛ. Ɛtumi yɛ. Wokyerɛ sɛ, Nana, mepɛ wei deɛ a, ɛno bi na mɛma wo. Me na ɛtwa, me na ɛka akyerɛ wo se, sei, na wokɔ a na ankɔte saa, na ɛde bɛkyerɛkyerɛ wo mu wɔ afiase mu no a yɛwɔ no. Woyɛ adwuma, ɛsɛ sɛ adwu, adwuma no a woyɛ no, wonya gyidie ma adwuma no, nti megye m'adwuma no, megye no di pa ara, me boso no de. Wompɛ, wompɛ sɛ wode tumi biara bɛka no. Yo, atiefoɔ ne adwɔfoɔ a monhwɛ yɛn, hwɛ deɛ Nana ɛde ka o. Wei deɛ ɔte car kum negyene kwaku anum wote fie wo yɛ dɛn me sɛ ma akyirikyiri ɛn ɛn nane wo akyiri o baabi pie ni hɔ a ɛwɔ ama wo bɔ mmɔden ara na fa car brɛ so mu ama nhyia school junction wo de osi fam a bɔ mmɔden ara na frɛ nana nana number no ɛgu screen no ase nana ɔbɛ boa wo nana ɔbɛ yɛ wo adwuma no ama wo. Yɛnsan hwɛ adeɛ bi obi wɔ hɔ nom a ɛɛ me mfa no sɛ awaresɛm a ne yɛ ka ho asɛm no.